pipo na welcome back to my channel today blessing ceo don resume im um, work for top fina head for dis 2024 and also benita don come and come tok about adekunle her relationship with adekunle since dey break up for um, an interview wey be say she get with tasha and lastly fans don come out come drag shozi afta dem see am for inside madueke house so for um tasha friday tok show wey be say she dey always do she invited venita dis time around and um since venita and adekunle relationship um break two of dem just dey dey follow dia own way nobody dey even reason each oda mata anymore so for di tok show na wetin be her name tasha come come come dey ask Venita say babe what's up with you and Adekunle say e don tey wey be say we see una two together say actually she wey be Tasha she dey root for the both of them when she dey um inside the house say but as they come out of the show they no see anything about them again so they no dey even see two of them together for gathering and all those type of thing so Venita come tell am say well say Adekunle dey actually dey fine say but the boy him just dey do him own thing and she she dey do her own thing say because two of them dey dey

just wish they will keep the same energy in reunion less drama less insult and argument though adekunle will miss her more because he loved her more to me i no believe say na adekunle love her more for the um, twitter space where beside i dey today between adekunle and venita fans some of them dey claim to say the reason why venita and adekunle relationship end na because of that aquafina tax wey be say they do that and wey be say they give them um award make dem give people where Adekunle award um carry im own award give Venita, Venita come carry her own award give Seyi instead. I come be say na Doyin wey be say be Adekunle enemy sef na im come give Adekunle award. Say na na im be the reason why two of the their relationship scatter. To me that na lie, that na senseless dem just dey cook things wey be say no dey there. The two of the relationship just no work out because of their own um personal differences. Venita dey so domineering and Adekunle the like the type of insult wey be say the boy collect both from inside the house and outside the house was just too much. So though for me na so I see why um na so I see the reason why two of them dem no fit ever work out. So If Venita fit use dis kind cool tone take answer dis question for interview, I hope she go keep the same energy for reunion towards Adekunle. Me, I dey wish the two of them well. If you dey watch dis video, you never subscribe, try make you subscribe abeg. Like dis video, help me comment, drop your comment for the comment section and help me share dis video. Una thank you. So onto Shozi matter, shozi was a guest in big brother naija all stars season so when he dey inside the house even though say for diary section he dey tell biggie to say he wants money from biggie all those type of things uh, for a wedding i just feel the guy was using it to joke but the thing don escalate online because people don dey use am dey mock am right now after they see am for inside messi eke house una remember say for inside the big brother house messi eke promise shozi to say if after a wedding instead of him going to um book an hotel so that he and the wife go do honeymoon say make the make two of them come her house come stay for their honeymoon her house for ikoyi make they go there go stay for their honeymoon instead of renting an hotel so some fans wey be say come see shozi for inside the house as he and him wife and the children and the pikin dey play they're not the thing not sit well with them they start to broke shame the guy

offer di house to shozi um for those of us wey be sey know mercy eke well well wey we were watch her even for um wetin dem call am for dat their season pepper dem season and dis all stars you go see sey mercy eke na person wey be sey if you really dey loyal to her she dey sabi dey loyal to you somehow and once she dey loyal to person she dey go all out for dat person I see di way um she and um wetin dey call am fraud dey move na you go know say those people dey get each other back well well dey be like brother and sister sef then for shozi she likes shozi a lot for her to even be the best man for shozi wedding you suppose know say she really take the guy like a brother so na make her na make her come tell the guy to say okay stay for my house after your um, wedding the guy no ask her the guy no beg her na she na volunteer to do am so

while they were in the house. So nothing surprising. Like I said, Namese can I offer, not be say Shozi beg her. Uh, well, Shozi not really send anybody anyways. Even if I drag her from Natty tomorrow, that guy ain't go still enjoy the marriage, ain't go still enjoy the honeymoon. So everybody need to chill out. For Fina Mata and Blessing CEO, for those of una wey be say they follow this fight between the two of them, as of 2023 during that December time, Blessing CEO come out and say she wan cease fire for the fight the gbas gbos wey be say dey go on between her and Phyna but as she make that statement finish Phyna come go for an interview go call out Blessing Ceo name again so that name wey be say Phyna call Blessing Ceo again Blessing talk say no say for Phyna to come back at me for for after I don talk say I wan cease fire which means this year I go use her take set example so she come come out come say um is this not wet he come go screenshot all Phyna wig na him first use he come go bring out all the wig wey be say Phyna don use for all her podcast that her podcast wey dey call speak with Phyna these na all the wig wey be say Phyna don um use so far so she come na him she come use take make this statement wey be say she make she come say is this not wet and wave now now jokes apart if pride will allow her i will like to legit gift dis twenty six year old girl wey her age no dey move from year to year a good wig but if you pipo feel am insulting her or her shaming her i challenge her fans to gift her a good hair no be to dey shout fination abeg please just help her or bad as e bad make person collect her atm card withdraw money from her five million wey she get buy her one buy her one good hair the five million wey she dey refer to na that five million wey be sey Phyna talk for her um podcast wey be sey she talk sey a guy give her five million naira she come tell the guy talk sey make the guy send her account number make he transfer the five million naira give am make we continue he come say or tell her to maintain braids because this is getting too much what is all this na or dear men I challenge you to gift her hair this valentine so as she make dis statement Phyna fans dey come dey insult her dey drag her she come talk say okay she come say make she come out make she come explain why she dey drag Phyna again she come say Blessing see oo yes but you said last year say you no go you say you go leave Phyna she come say yes but she go for pod for different podcast call my name come put laughing emoji I dey answer her she come like post where dem dey drag me so let me show her what a seventy years old woman can do to twenty six year old girl come put laughing emoji na until she born i go leave her small since this year start Bessie Siyo no really get anything meaningful to offer um she don already see the way um una watch that skit wey be say they do na where that guy untouchable comedy do with her wey be say she come dey cry i no believe say Bessie Siyo go even cry sef with all the mouth wey she dey make online she see strong thing she see shege she start crying um she don see opportunity to take chase clout since this year start she no really get any meaningful thing going on for her because she no see anybody to take chase clout with um me edochie wey she even use take start the clout chasing this year the woman no answer am so there was no traffic so now na fina matter wig matter wey be say we don talk finish person go start am again well both of them go dey alright una take care una bye